Бу язда да тагын бу язда да шымыр чәчәкләре иснәдем. О, писатель пошел. Ә, писатель, писатель. Менә шулай. Мине бик ошамый иде бу. Саҗид апаның өч тиене бакчалар куйдырылып барса, аның күзенә җиңелрәк була иде. Менә шул кадәр истә калган, нәйтәм ничек ул шулай яратудыр инде дип уйлый идем. Ләкин бит Ул чорда ират буларак юл куймаган кешеләр бүген дә исән һәм алар аның иҗатын күпләргә чөеп мактыйлар. Син икәнсең тормыш, исәнме?
Минем әти-әнием Э, Минзәләдән 55 елда Әлмәткә күчтеләр. Пычрак, магазиннар әз, магазиннарда бер нәрсә дә юк. Ашарга бер ике төрле консерва, сгущенка, ипи дә чиратта торып гына. Теләгән кешегә бирәләр иде 6 сотый җир. Шагарламда, шагар тирәсендә. Менә шундыйрак. Без буын белән яшәдек. Безнең буын бер ике буын. Шум белән шөгыльләнеп ашады. Кышкылка да җитә иде. Әнә тегендә тәрәзә, әтием спа дигән бар. кабинет, әтинең генә кабинет. Залда ни эшли иде. Анда кухня. Безнең балалар бүлмә теге.
Ләкин татар хатынына хас булганча, ул юлны әдип абыйга бирә. Һәм инде шактый еллардан соң гына әле ул үзенең иҗатын Хәсән Туфанга күрсәтергә батырчылык итә. Шуңа күрә ул чәчрәп алдан чыкмый. Һәм инде менә шушы ул радиокомитетта да эшли, ул нефть техникумында укыта, яшьләр белән һәм инде һәрвакыт халык арасында. Шундый бүген менә әдәбиятны пропагандалау дигән сүз бара, халыкка җиткергә дигән. Бүген ул күбрәк сүз. Ә ул вакытта сүз сөйләп тормыйча, халык арасында йөреп менә әдәбиятны пропагандалау эшен алып баралар. Һәм инде Саҗидә апа ул уникаль уникаль шәхес. Чөнки аңарда бик көчле кеше белән аралашу сәләте, дипломатия Ә, менә ул бит әле талантлы булырга мөмкин. Безнең бүгенге көндә бик күп талантлы язучыларыбыз, шагыйрьләребез бар. Ләкин бер тапкыр очрашкач, аны үзен күрмичә генә иҗатын укысаң яхшырак дигән фикердә калырга мөмкин. Ә менә Саҗидә апаны гомумән кеше буларак кешегә тәэсир итү ягыннан бик күп э, менә каләм иясе искә ала аның шушы ягын кеше буларак һәм инде э, шагыйрь буларак та бүген инде э, шагыйрә дигән терминны кулланмаска диләр чөнки ул шагыйрь чыннан да бүген мәсәлән әдәбиятта хатын кыз хатын кызлар әдәбияты иратлар дип ә ул чын шундый гражданлык позициясендә иҗат итә торган, аның көчле, бернинди теге җылап агып утыра торган иҗат түгел. Ул шундый җылый башлаган кешене дә күзен сөртеп, алга таба барырга этәрә торган иҗат. Һәм инде аны менә рухи
Саҗидә Сөләйманова социалистик, совет чорын, чорындагы шагыйрә бит. Ә шулай да ул дөньяның кануннарын Бик тирән тыңлаган ул аны. Без э, соцреализм дип әйтсәк, нәрсә анда? Анда герой бар, анда шатлык бар, анда киләчәк бар. Ә Саҗда Сөләйманованың шигырьләрендә бер әйбер ята. Дөнья ул оҗмах түгел. Дөньяның каршылыклары бар. бик куркыныч кануннары бар. Менә ничек яшәргә, ничек ничек кеше булып калырга, ничек хатын-кыз булып калырга, ничек бу бу дөньяны ничек акларга, ничек яшәргә шатлык белән, менә оптимизм белән ничек яшәргә. Минем өчен Саҗидә Сөләйманова ул бик кешеләрне яраткан кеше. Бүген бүген безнең өчен менә шундый иҗат кешесе үзе нинди кеше икән, икәнлеге алга планга чыга. Безгә бүген шәхесләр кирәк. Менә Саҗида Сөләйманова шундый шәхес булды ул. Ул э, минем менә ул кешеләрне яраткан, ул халкны яраткан, тормышны яраткан, тормышны яраткан.
Бу өстәлем шунда иде. Ул я монда эшли, утырып секретарь янда. Секретарь менә шулай гына ничектер ясалган иде, нигәдер. Дөрес итмәгәннәр шулай. Әтием менә монда күчерде. Менә бу кадаклап шулай күчерде. Әнигә ипле булсын өчен. Анын машинкасы Москва. Ана татар Менә шулай татар шрифтларына шулай куйдырда идек, э, э, частный кустарный мастердан. Э, менә монда изолента белән пластер белән язылган кайсы хәрефләре. Бигрәк интектерә иде. Кыек, мыек кына шулай шрифтлар иде.
Бүген бәяләделәр, бәяләмәделәр дип нәрсәнедер актару, ул аның мәгънәсе юк. Мәсәлән, бәяләмәделәр дисәм дә, ул үзгәрми. Бәяләгәннәр дисәм дә, ул үзгәрми. Шуңа күрә бүгенге көндә аның үз бәясе бар. Һәм ул аны бер нәрсә дә югалтмый торган. Ул бит әле исән чакта бәяләп, үзеннән соң югалырга мөмкин. Ә менә э, аны шушы әйтик, Тукай э, премиясенә әйе тәкъдим ителгән, алынмый калган. Ләкин бит ул чорда ират булара юл куймаган кешеләр бүген дә исән һәм алар аның иҗатын күпләргә чиеп мактыйлар. Шуңа күрә, э, ләкин аларда әйе шул теге вакытта мин ялгышлык эшләгәнмен, аласы калган. Эчтә бардыр ул, ләкин аның өчен дә әйтергә
Бик тыныч, бик сабыр. Ул ниндидер үзенең әйтәсе тәнкыйтен әйтәсе килгәндә дә Бик итәгатьле. Мин аның нинди бер кызганчагын күргәнем юк. Алар ничектер бер-берсе белән без килгәч тә өйләрендә әкрен генә пышылдап кына сөйләшәләр дә, бер-берсен аңлыйлар да. Әби бабай нәрсәдер йомыш белән чыгып китәр иде, йә өстәл әзерләр иде. Без кыенсынабыз, безгә бернәрсә дә кирәкми дип, менә ниндидер Русяйка уютный шундый бер җылы хисле булып исемдә кала. Тормышның ниндидер бер законы бар бит инде, язылган. Синең тәкъдирең, синең язмышың иртә китте. Менә фаҗиганың иртә китте. Балалар әле аларның берсе бәләкәй генә өйдә иде, без инде ике малай икән хәзер, берсе аның менә читтә, әлегә өйдә юк, дип, олы улларын күрсәтәләр иде. Без инде көлешә идек, берсе гел Саҗидә апага ошаган, берсе гел Әли бабайга ошаган икән, дип көлгәнебезне хәтерлим. Менә нишләтәсең, ул бик бай тормыш белән яшәде һәм ул үзенең бик якты эзен калдырды, иртә китүе белән генә фаҗига да бирде.
Шәхес язучы бала булырга бик авыр. Менә бер зур язучы, Татарстанның язучы, премия бүләк итү кичәдән соң монда, монда әлмәттә килде дә әйтә ну ничек әйбәт э, рәхәт булырга булыргамы шәхес улы уласу рәхәтме мин аны негатив яктан аңлый идем күрдем Күбрәк. Балалар, малайлар, мәктәптәме, урамдамы, менә бармак белән күрсәтәләр, О, писатель пошел! Ә, писатель, писатель! Менә шулай. Мина бик ошамый иде бу. Ана мин бит э, пролетарий, пролетарий балалар арасында үстем. Мин э, анда э, хөрмәт итәләр кемне әтисе водитель, шофер, сварщик. Менә шулай, менә шунда нефтяниклар. Менә шуларны хөрмәт итәләр. Ә бу писатель нәрсәдер яза утыра, көн буе утыра.
Ялгыз ятим калуа җанын көтә. Утыр әле, әнкәй, әрләргә. Син йөрмәсәң, өйнең яме бетә. Чирләмә син, әнкәй.

Колагында яңгырый җырлавыгыз, әткәй белән бергә парлашып, тормыш нинди матур булыр иде, сез дә яши алса, һәр гашыйк.
Миңа калса, аның иҗаты тулысы белән мәңгелек турында. Ә мәңгелекне дә һәркем аны үзенчә аңлый. Без Теге хәзер күнектек бит. Э, ак кәгазьгә кара нокта төртеп, менә монда нәрсә күрәсез дип кешегә күрсәтсәң, ул акны күрми, шушы караны тасвирлый. Шуның, ә ул менә акны күрә белгән. Миңа калса, иҗат шул акны күрә белсәң генә иҗат булып буынга күчә. Ә караны күрүчеләр ул гомер буе шулай карада калалар, шуны гына күреп. Шуңа күрә мин, мәсәлән, аның иҗатын э, э, Саҗда апаның шул э, ак биттәге каратап куелган бер шушындый сурәт белән чагыштырыр идем.
Роман ширле заманда Менә мин шулай әйтер идем. Саҗидә апаның Тормыш исәнмесен укыгыз. Ул аны кай вакытта язган, шуны белегез, дип әйтер идем. Менә чакырам, шушы Саҗидә апа иҗатына кагылсын иде. Яшәргә көч бирә. Һәр сүзе, һәр җөмләсе шушы Тормыш исәнменең.
Шагыйрәдән нәрсә көтәләр? Мәхәббәт турында көтәләр шигырьләр, шулай бит? Мәхәббәт, хисләр турында көтәләр. Ә Саҗидә Сөләймановада нәрсә бар? Хисләр дә бар. Тик алар шундый матур бирелә. Шундый тыйнак кына бирелә. Шундый бөек дәрәҗәдәге хисләр алар. Аннары тормыш рәвешен ул сизеп, тирән, менә аңлап биргән үзенең поэзиясендә. шигъриятендә. Шуның белән без аны ярата ул чын поэзия, ул чын поэзия, ул үзәктән чыга торган, күңелдән чыга торган.
Менә бу йортта Ленин урамы 24 нче йорт, Сталинка, Э, без әниемнең әниемнең соңгы еллары үтте. Ул моннан китте инде, бүтән бүтән бүтән дөньяга. Без бу квартираны алдык ана тегендә язылган 69 елда. Но бик монда уже бәхетен күреп булмады. Но иҗаты анын бик нык иде монда. Бик күп эшләде бу йортта. Но күбрәк авырды.

Урындык. Менә әнием эшләгән урыны.
Соңгы озату истә калган. Без бардык та, Әдип абый язу-сызу эшләре белән тиз генә йөреп кайтам диде. Шуннан Саҗидә апаның күзләренә биш тиенлек акча куйдылар. Ни, татарлар шулай тиеш бит инде. Анда язучыларның һәрберсенең тормыш иптәшләре килгән иде, һәркем үзенчә укып. Аннан Әдип бабай кайтып керде дә, килде дә, Әй, юк, биш тиен акча ул бик авыр күзгә куярга. Зинһар өчен, өч тиенлекне табыгыз да, ул вакыт алар зур иде. Өч тиенлеге дә, биш тиенлеге дә, менә шуны алдырып, Күзенә Саҗидә апаның өч тиенлек акчалар койдырды, бусы аның күзенә җиңелрәк була, диде. Менә шулкадәр истә калган иде. Мин әйтәм, ничек ул аны шулай яратудыр инде, дип уйлый идем. Хөрмәт итү, соңгы юлга озатканда да менә шушындый зур кешелекле күрсәтү дип. Туган җирем дә түгел, үскән җирем дә түгел, Әлмәт, Әлмәт, ник сине якын итте бу күңел? Кулга көрәк алдык без, җил, кояшта яндык без. Әлмәт дигән шәһәргә башлап нигез салдык без. Хезмәт белән зур даны, ерак балкы ютлары, бергә булды шатлыгы, кайгылы минутлары. Шулай үсте баш кала, шунда туды баш бала. Аның тәүге адымы